Apako Yesu, apako teko jo janyuol. Duong' odog ne Yesu. Wawinjie gima eh, winji kaka wuod wuon opango thum. Mm, mano iluongo ni John Okidi. Akia nying manyalo miyo Okidi. Mm. nikech kata obed koli ma jalaro chiago mane jathum mafuwa ka Oh, kidi winjo thum jowadwa, adieri to mantie. Mm, wero mos, awinjo ka gino donjo godhiambo. Adwa kelo wach minogre mar Nyasaye, to koro winje koda.

Ka Nyasaye. Mm. Duong' odog ne Yesu. Apako Yesu ja Nazareth. Mm. Indik piyo piyo adhi somo kitabu mar Fweny adek chakre matindo apar gang'wen gapar gabich nyaka apar gabiriyo awachocha ni nyaka apar gi gaboro ema dwa somo sani mapiyo piyo nyasaye mondo teli kibiro mapiyo piyo jolweny Kawuono ayalo gi dholuo. Kiny kiny chieng' sabato maduong' ayalo gi Kisungu. Arwako ji duto e sabato makende manochakore godhiambo sa apar gariyo.

ratillie mating'o e lweta ka adwaro mondo asome mapiyo piyo an kod wach be nyasaye omiya mondo apuonj godhiambo sani adwaro mondo apuonjie kanisa wach moro godhiambo sani omiyo irita rita matin nono matin nono matin nono apako yesu apako yesu mm. Wabiro duogo e wendno ka watieko. An mawuoyo kodu iluonga ni Joshua Okinyi Amara mane nyinga jatich Nyasaye kodu kaachiel. Uh, wasom muma e kitabu mar fweny fweny adek matindo apar gang'wen muma wacho niya kendo ndiki ni malaika mar kanisa man Laodikia Magi e weche mag Amina, janeno migeno kendo madier, jal ma chwech Nyasaye duto a kuome. Excuse me, ang'eyo timbeni, ang'eyo ni ok ing'ich kata ok iliet. Yaye, daber kibedo mang'ich kata maliet. Ang'eyo timbeni, ang'eyo timbeni. Mano malaika wuoyo kochung' kar Roho Maler. Owuoyo ne Johana e chula mar Fatimo ka weche tek. Owuoyo gi kanisa mogik, kanisa miluongo ni Laodikia. Laodikia mano kit kanisa mogik, the last church mogik kae to Yesu duoga duoga owacho ni nong'eyo timbene ang'eyo ang'eyo timbeni ok iliet be ok ing'ich ang'eyi in e diere kanyo magi kama adwa wuoye ma adwa wuoye atiya mos godhiambo kit kanisa mogik masani ma wantie ni ibiro yie ni kanisa ma wantie ni nitie kako chalo gi kako timo gi gik moko duto ma ok chal eh, ang'eyo timbeni wacha kasom kadhi nyime apar kod eh, apar gabich apar gauchiel omiyo nikech indhem them kendo ok ing'ich kata ok iliet abiro ng'ogi oko iwacho niya aramoko aseyudo mwandu kendo Aonge gimoro ma achando to ikia ni in ng'at ma chandore moloyo, in ng'at modhier choth, in jachan, in muofu kendo in duk. apar gaboro To ang'ado ni rieko mondo ing'iew kuoma dhahabu mopwodhi gi mach mondo inwang' mwandu kod lewni marachere mondo irwakrigo, igeng' wich kuot mar dugi kik onere, kod yath Aha. Wang' wang' iwirgo wang'i mondo inena. Muma masomono adwa wuoyo kuom kanisa mar Laodikia. Kaeto obiro goloni subject mibiro ndiko kidwa ndiko. Kanisa mar Laodikia en kanisa mogik matung' maonge kanisa moro machielo ne gin kanise abiriyo mane Nyasaye omiyo Johana chula ma Fatimu mondo ondiki kit kanisa ka kanisa mar Philadelphia, Pergamo, Smyrna gi kanisego duto ma ok abiluongo nyinggi. To adieri kanisani namba achiel Nyasaye wacho ni ong'eyo tijene, I know your works. Ochako wacho ni ang'eyo kiti nature mari ni ok iliet to be ok ing'ich. Yani en kanisa ma kisungu luongo ni mediocre, ma be wad mediocrity ae enie diere kanyo wacho kochune kata en korka chich kata en korka cham ondhembem ang'eyo timbeni wax magi ang'eyo ang'eyo ni ok ing'ich ok iliet to inie diere ochako wacho niya nikech inie diere kanyo ang'eyo ijasunga gimomiyo ne diere kanya en kanisa ma jasunga ma jang'ayi kanisa ma wuorore ma gigene ma, ma en kaka entie nature mare gi condition mare emopako kata en duk kata ok en duk ok one kuonde gi ema dwa wuoye jo nyasaye ni kanisa nitie mong'e ma timbene ong'e timbene galagala kawuono wan gi kanise man gong'ielo ng'ielo ma timbegi gi galagala nitie jolemo kanyo ma ok dwa wacho nowargi to bende ka kakoro ketnegi matek to gituo nowargi gin gi warruok e nying to timbegi to galagala Katholik sa piny to en ena japiny kabisa matimo atima timbe piny kabisa kabisa kabisa to kogi korka nyasaye to en moywak modong' e pap to gima wuok kuome ni kite onge kata achiel ong'e wax tijene ong'e ni tijeno chalo nade tijeno nyiso ni ok oliet to be ok ong'ich gima ok liet mandhem ndhem en gima ing'ogo tiende ni gima nyasaye temo wacho ni kanisano lewo chunya abiro ng'oge oko nikech akiaye akia kite mm? okelona gik ma akia kata lewa ok winje gima ka wach nyasaye temo wacho en niya adieri kabisa mm? e, wan gi kanisa kawuono mikia kite ikia kite nangane ikia kite lemo ikia kite wer ikia kite pako ikia kite emisango ikia kite chiwo ikia ikia kako chalo gi kako dhi ikwayo kanisa ma kawuono en kanisa mikwayo tikwayo akwaya ni kama kikwaye yani in ja pasta in ja bishop kata ijayalo in be ineno gi anena ni maa to ok dhi go maa to nyalo temo matin wakasra kode to maa to ja sadaka e to sadaka ne maduong' wacham sadaka ne to kata kamano obiro dhi kama iluongo ni mach gi dho jayalo moro ne obiro dhi e mach e tir ma kata purgatory ok obi dhire to kendo kanisa ma kawuono ma ji kia kiteno en e kanisa ma nitie weche ma kitemo wacho to ikoni niya don't judge Don't judge, don't judge. To nitie weche ma kotimo to chuni ni mondo idonjie. Ma ka ok idonje to ineni ni in primitive, yalo tami, ikia gima piny wacho, ok in digital, ok in kia ng'owa, nikech oonge kite, en kanisa ma onge kite. On them them e fason, to them them e lemo, to them them e chiemo, to them them e achiel mar apar. to ndhe mbeme chiwo wiye kite kite gala gala mikiaye king'iye tiwacho ni yawa to ma kit kanisa kit aena mane kogi korka chiwo to kata kanyo oriwore ochiwo siling elfu apar to odwa mondo osole kel siling elfu apar kata piero ariyo no komiti moro ni pasta chamo pesawa eh, pasta chamo pesawa en kanisa ma koyud kama ikuodho bisop to iyang'e ayang'a kongima ma kiyudo kaka memba mar kanisa no yango bishop eh? Oi, kaka yango bishop gi tiwuoro ni kiny ok dodong olem kanyo kendo ema wacho ni ambi achich mm, gi sadaka mochiwo kata koro mong'eyo gari nyaka bed ni ng'ani en jaluminati kata ja freemason nikech okia kite en the church without identity kanisa maonge gi kite mm, Ok onge mbep, yani piny kocha onge ka Kristo ka onge. Iwinjo ka wacho niya, ng'ane gini ma nyocha ndutore no wato kanisa na embe nyocha oleme. Ka gimoro timo ng'ato wacho ni ng'ane gini ma nyocha ndutore no wala ne momiyo. Ane momiyo no kaka dhi kanisa. Ta bedo na gi chien. Kendo gin ka gidhi kanisa to ging'i gimoro ange kama. Awacho ni wach ni nase wach chieng' moro to wanuoe nikech it is a church without a, a, a, a faith A church without a nature, a church that is causing now sitting. Yani onyiso onyalo lewo chuny. Nyaka japiny olewo chunye, japiny penjo ni ei to mae kaka julemo chalo. An kamae kaka ilemo to we auru mondi akwong atim richo. Kanisa mamiyo japiny medo donjo e richo kabisa en kanisa miluongo ni mar Laodikia. ma ng'ato kobedo e piny to wacho niya kamache e kaka ji lemo weuru weuru wang'oro ne wadhi e liel moro e piny moro kadwa hulo nikech weche mag arita kwe ne miel mane omielore kanyo miel mane omielore e liende to go kar sa abich ka koro gidwa kowo membagi e bur ne en miel ma nyaka chief ma japiny nochung' mowacho ni apana Kaman kit miel to nyaka miel ma ang' biro miel ka gotiena go marufuku. Aneno miel ma pok naneno. Miel ma chakore gi agogo ng'ato gi mwalo ka a to ok ogik e chonge. Mm? To imiele miel marach ma ok nyal miel go Nyasaye. Yeah? Hallelujah. To kata ka koro obedo ni ogik kare. Mm? Tiyudo ke kanisa no oonge gi kite. Tinde nwang'o ke ji mang'eny. Mm? Owacho ni onyalo dhi e kanisa, kanisa ma Laodikia en e kanisa ma ji dhiye, miwacho ni Nyasaye odich mana gi chuny, Nyasaye ok odich gi ringruok, mano Laodikia. Iwinjo? Oh. Faso ne wacho wacho ni Nyasaye ok odich gi ringruok. Gima time ringra, mano ok ochuno Nyasaye. Dak iting' e chunyi no mondo dhi olem to ringre ni odong'. Donge nyaka ringri dhi odich ringri no, ondiki ni ringri no, mane kama rop Nyasaye odakie. To roho, roho Roho o represent Nyasaye kod Yesu. Apenji ah. kata mana thurwa ka iseneno iseneno palace ma ji donje donje ka jomoko nigi longe moko ma and, uh, and in a way aneno to gidonje donje ka gina gina ji mogakore mogalore magalagala pana ibiro yudo ka joma donjo kata koluong gi state house to nyak irwako nanga ma ilony irwak nanga ma lo nanga ni boromo dhi state house sama ji dhi e nyim nyasaye to kanisa mane odekie odagi nikech ondhembem hmm? oonge gi roho en kanisa ma timbe ni ong'e to timbenego ok liet timbenego ok ng'ich koro wacho niya i know your works kendo chako wacho niya i know that you are not cold you are not warm so in in between eh? in genie joma ong'eyo kogi korka weche ang'wen wanuogi kogi korka weche ang'wen to gidware mino wach molo ji te kanisano to kanisani kapime mar neno kiani tiwuoro mani rohono nomako kabila moro modakie dho nembe kod gode moko e eh, kanisano ningeche gin ema kogi korka weche adi weche ang'wen kanisano en mowacho niya An onge gima chando, an onge gima chando, gima nyalo lemo ne be onge, onge gima chando, ok chando gimoro. Kendo gipakore niya, kabila no giwacho ga niya, hmm? magi jolero ne kiago, ni an adhier tang'iyo ko. adhier tang'iyo go kendo gin chuny mar dhier hmm? gikomo ke joma komo bande puodho gikomo chuny mar dhier ke joma ludo michele kata ludo kal chuny mar dhier kendo gidagi kiwacho niya ang'iyo adhier tang'iyo go ok ochuna wan ok wasechi wan ok wakweti eh? mano chuny mar joleodekia nikech joleodekia gi ema ne wacho kara onenogi wacho niya ni giwacho ni gin gin jomoko ok ochunogi gima ji paro kuomgi ok ochunogi nikech gin ok gidak gi gige ji onge ng'ama odak kende e piny ka onge ng'ama odak kende onge ng'ama odak kende nyaka ng'ato ka ng'ato konyre gi ng'ato machielo Chuny mar Jodekia en chuny marach momako jomoko matamogi mondo kik ine ni anyalo konyi an be ane ni nyalo konya. iwinja mano chuny nyalo nade kia ni chunyno en kata ogoli e kanisa midhi kode e chama to kata chama ne idhi riembie nikech ibiro tamori chulo kitamori chulo ichak idhi e chama machielo to en chuny marach ma chama titwang'o ne uniform kendo ing'iyo kaka ji rwakore ka dhi e chano to kanisa to wacho ni nyasaye ok odich gi kaka rwakora obiro dwe kanisa gi sikat machiek marach hmm? kotetnigo kowuotho kendo donje kanisa kodeko kochalo delila ma misa nochakore saa adek kendo obiro donjo saa abich to donjo koyiengini oyiengini to wachene be ndakore wachene ndakore kago ndak ndak ndak gi bag Pacho diyo ka ng'ama diyo nyathi to obiro ka wang'e tek ka wang'e oselokore mano kanisa ma Laodikia owacho ni an onge gima ochuna an be adhi adhiya ka kendo kanisa ma Laodikia joma leme lemo ne bisobe gi pastere ok gilem ni Nyasaye oterogi kanyo kata kowuok nowuok ka oa e kanisa to ok owuog ni Nyasaye ogole en owuok ni adwa nyale awene kanisa neno mano chuny jo Laodikia hmm? chuny mar bedo arrogant chuny marach mar joma gin very proud gi jong'ayi gi josunga onge gima kidi cha nogo kuomgi gin ne ok onege gi gin gilemo kanyo to gi ngima mm. ok onege gi kit ngima kadam ok nodhi omiyo onyalo wuoro ni kaka owuoyo e bucha nyuola cha e kaka onyalo wuoyo mano chuny mar kanisa mar joleodekia ng'ato kona ni amina apako yesu ka jehova chunyno mano chuny jonere kia ochuny marach hmm? to muma wacho niya ang'ado ni rieko kapok aweyi okono jolode kendo ang'ado ni rieko iwacho ni ing'e rwakruok kendo kar in duk duk en duk duk Tiringinyi ena ena bore lilinglo firi fwata fwata owuothe kanisa inyalo yude ma tawacho kata kidoro wacho da primitive moka primitive nikech nitie gik mang'eyo maseneno ma in pok ineno hmm? kanisa manade midhiye gi long moro mareprep kaeto koro iwuotho ka long katete ni iwuoro ni ng'ama obawone chapat kaeto iwacho ni chuno joyalo mondo eri kaka ibirono gi long morwaki midi ni be idwa bedo go press and worship nikech joche neno ka jomoko timo e, e, e tv ing'e ni jogo nowargi be nisewinjo nendgi nikech samoro inyalo neno jomoko e tv katimo timbegi ikia kama noae gi kama odhiye ikia kit kanisa moleme kata en bar jo philadelphia mahera mar ji ariyo ariyo ariyo you don't know kata en mar josmina kata en moro mawacho ni ang'eyo ka dibede kanye ma kom satan nitie you don't know eh? ere gimomiyo compete wang'i miyo chiemo timiye chiemo marach iwuotho duk to ok tal ni kotal tiwacho ni sadaka ni ok ibi chiwo kaeto iringo kidhi kuonde moko hmm? mikoro nie weche moko tikoro nie wi richo ikoro ni wene weche miricho idwa ng'iewo gari e wi richo idwa gero ot e wi richo idwa mayo ji e wi richo to polo to ok idhi ngima ok idhiye gi timbe mine ni dhiyego nikech ing'eyo wang' ranyisi ng'ato ka ng'ato ma jalemo profesion moro amora ng'ato modonjo e lemo kabila moro amora gimoro ka gimoro nitie gi jononrone iwinjo ng'at matiyo ndege nigi uniform ng'at matiyo hotel nigi uniform hmm? obed ng'at ma jalep nyaka jo katholik mane ji odagi ne onge gi roho inwang'o kogik salemo to sista ma be nigi digri to ito samoro ina failure mane oyudo dimo gol dimo ma tikaso wa to sista manie katholik kuto mane osechiwore mowacho ni ringrani morwako ring ne kanisa e katholik oja sista sorwako ring ne kanisa ni en koro chiwo ngimane tinwo korwakore ma very decent to kanisa mar Laodikia to ji wuotho e duge nyaka pastere nyaka joyalo yalo gi longe ma tight ma koro ineno mna gode gode gi holo holo girwakore maricho kaeto gituo ni mondo koro ji oyie kodgi ni koro odhum ni koro odhum ni koro odhum Yegerando dober marach. Onge language. Onge language. Onyalo wuoyo kamisungu. E praise God. Somebody say hallelujah. In glory to God. I feel the power of that. That's no, that is no problem. No problem. Inyalo wacho kisungu kawinyo marundwe. Kata kamano. nyaka ibedi e kanisa miluongo ni mar nyasaye kanisa nyasaye to dwaro decency and order ok duk mar jolaodikia ma ji wuothogo duge to wang' gi tek hmm? ah. iwuotho duk to wang' gi tek idwa lemo gi timbeni mar ginene dhi many piny mondo ilemie we donjo e nyim nyasaye ibiro dhi wang' didek kar wang' diriyo ibiro dhi wang' didek ibiro dabni mach kabisa ningeche iketho nyaka joma tindo ma Nyasaye okelo mondo imi fason inyisgi lewni lengo kaka onego gibedi. Haleluya! Somebody say amen. Ng'ato moro wacho ni ha jayalo no jayalo yalo gik machon ma primitive. An ng'ano ok nyal bedo my pastor. He cannot be my pastor. You know I don't like somebody to be ng'ama dwar yonge wadieri mwanyisi hmm, adieri te manyisi ng'ato ok nyal pidha ne kaka bong' to sadaka dipo ka chamo Koro nyiso ni kata itamri kata ok ihero to nyiso ni gima nyaka we weuru luwo gige piny. Kanisa ema luwo ema telo to piny luwo bang'e, ok ni piny telo to kanisa luwo bang'e. We chandowa gi gik manye ineno mag joregi. Hmm? Nanya winjo ka nyathi moro otuogo ni en oweyo e, wero wende mag injili ni tere asara. Mm -mm. Iwinjo, iwinjo nyawadwa, wewe ji nyingi mondo odong' mondo ji owach niya, ah, in irwakori ka dayo, eh, in irwakori ka da kendo kanyo to miyago ne prophet Owuoro erokamano. Oketo nyaka jodigri te te te te te te te dhako achiel kama ah, orwako lewni aboro kuome ma kowuotho to iwe mana tudo, iwe mana tudo. To da- kendi rwako kendi ing'iewo kendi magi tiyo tamba ma ka chieng' rieny to wiye walo mano to kata ok ayalo tamba ok ayal dhanga to gima temo nyisi en niya ni gimoro ka gimoro nitie kaka odhi e kendo mar misango iwinja gimoro ka gimoro nitie kaka odhi e kendo mar ang'o mar misango ka en nyasaye luweuru to ka en bal luweuru to we nywando wanie sa mogik Wanie sa mogik ma sadaka ok ochuno gimochuno en niya wadwaro mondo wakaw ji e mach to waterie ngima to ok waterie ngima ka waologi were gi flatteries flatteries which eh, means ni daniel kocha mama wacho ni and he gave them up to flatteries he gave them up to flatteries no way gibudo chunya ole mondo giwinji ha ilong'o iwuondi kiwuondi kone Jayalo wuondi koni, chwori wuondi koni, to ne kata ki nyathi ma nyako, kidwaro ng'eyo gima wacho ni adieri, nyathi ma nyako kabisa kabisa kabisa, ng'ato osiepni moro nyalo ng'iewo ni longe, mong'iewo ni ok ago long, kik iwinja marach, but let me, an be an janyuol, an gi teenagers, an gi joji madongo, to anyisi, mm, osiepni moro nyalo ng'iewo ni long, mowacho ni ah, iwinjori mokori lokri koni monene iwinjori mamamamamokori wuoth matin ka kat wokane iwinjori to kogik agika sama koro dwa ng'ado ng'at modwa dak go e ot to in mana namba piero e eh. obiro wacho ni mach ok dagre mach ok dagre hmm? machamo na masidis mar kor gweng' en ok odagi an kadwa nyombo kabisa tabro manyo chakla kata tinga mm? ok ni tinga mapuro ma ford hapana abiro dwaro ma an ema ng'eyo gimomiyo anyuome ma jomoko biro wacho niya eh, ya to ng'ane noneno jakoni nade to koni eh, ikia ikia kwan manago to in mane orwako ribro joni owuonda joni okethona seche joni nwaromogo e college to joni owuonda john what is wrong with you why are you dumping me john what embarrassment john why are you doing this to me john ling alinga gi chuny okori niya ok iqualify you, your character eh? ok oqualify to be a woman I can't marry another man like me. Okanyal no moja jangili. Ingeyo, adwar a woman of character, a woman of virtue. Ningechi ingene muma wacho. Iwinja, muma wacho na woman is made before she is married. Mm. No wonder the Bible says near, he who finds a wife not finds a lady or a girl. Or you do dako. Ikwonge, character mane mar dako oago dalagi. Ok ni ne makore biro miye. To kanisa mar Laodikia mm? to dwaro niya inyuomo nyako kik iwinja marach I'm not talking about virginity or whatever awuoyo kuom character that is embedded in a woman iwinjo ma ng'ato kata ka uneni to ji te nyaka e state no gomba gomba niya to nyakoni kotere ne wadwa kotere ne wuoda kotere nikech character ne oqualify ok niya odhi oloko oomo gik moko e ba to biro mondo ochulgo ji e kanisa kata kijana moro omo gik moko e klab gotieno ni noneno ni noneno ni kia gospel artist moro kia norwakore kama ni koro embi okawo ah, koro uneno kukwamo eh, gospel artist moko manyocha uneno mag tv madongo manyocha ringo gi ginego owewu e pap magiwacho niya wan ok wadhi kama gina yudo kok dhi jachieng' jokonogi ni duoguru bak duoguru bak eh, koro wadwa donge magwa mane iwacho ni primitive to nigi wende ma kowero tiwinjo ka dendi kayi en gi yelruok ma kiwinjo kowero wende vas vi vas nyasaye omiye wende no ma kata kochalo primitive e platform kanyo tiwinjo ka the anointing mar nyasaye nitie magi joma wadware kanisa mar lodekia to ok wadware joma ng'ich ng'ich modagi achiegni tieko tawacho niya jolodekia kanisa mogik nyaka tang' nyaka itang' nigi nyasaye wacho ni ong'e timbeni ong'eyo gadieri ah, kabisa owacho ni ong'eyo ong'e timbeni ong'e kabisa ong'e kabisa hmm? kanisa ma olewo dekia ka ema nyasaye wacho ni nitie ji na so arrogant gin so arrogant okawuoni en be minongo ka ng'ato oloso nyithinde ma dhako moro ne nyithinde ogone marambe oolo ji gi timo nene kanisa ya nyathina nie form 1 ya nyathina nie form 3 ma ji nogoni arambe jomoko nodhi gi kiang'o jomoko nodhi gi kiang'o mit nyathini ka chaka chaka tich ni e nyathi jo kanisa mar joleode kia no to chako wacho ni weche mago mumago mago weche ma white people ema ne emo mondo gi colonize go ji odagi weche misungu to at the same time dho kisungu temo wacho dak ochuoge dhoge mondo wachgo gigo mondo olos gi manyien iyudo ka gin ema giketho gidagi kendo nyithindo mane ogonegi arande kanisa ema wang'gi tek molo nyithindo te hmm? mit obere ni noyudo bachola digri moro eh? mit ni kia ene mane okwongo orwako gude gweng'gi kata dalagi mit ni koro noyudo tich ka ja kanisa nyathi kanisa ma jolero de kiano ibiro yudo ka en so arrogant mm? ni mago mago mago are the muma is like today i read somewhere mm? that they were saying those those those children that were born in the laodicea church laodicean church wacho niya mm? the bible the bible is just a, a white man's thing eh, to dupe the black ni muma ni nolosi iwinji wacho to nyathini to some mission school kama odhi sikul mission school ka ok en kanisa mar jokatholik to en mar jaanglikan ka ok en kama ka ok en sikund jaanglikan to en mar jo sda odhi e primary school mobedo sponsor gi din ochako odhi e secondary school mobedo sponsor gi din ochako odhi e university ma bende jo missionary ema nokelo kaeto kakoro gik toyudo oyudo profesa moro ma tike otimo nywanyo to wiye wiye ogar hmm, mane osomo gimoro achiel kende mane osomo ni koro en prof kae to koro chalenje koro okaw ni okaw lifestyle mar profesa to oweyo lifestyle mar kanisa kod wach nyasaye momiyo ochopo kama ochopeno we piemori gi gimikia kama ae
in ok inyal goyo opira e lig mar satan minyal in mibiro dong' satan to pod odhi adhiya ah. kendo satan negi to pod omanyo mana jomoko kendo kata piny ok noyiengini ne sama satan oseduwi moseduwi kata piny ok noyiengini ni koro idhi kata kare ikwamo kata koro ilal ah. omiyo ang'ado ni rieko kaka eleode kia nong'ado ne rieko ni bi mondo mi mo iwirgo wang'i owuoye mo ma en wir mar wach nyasaye gi roho maler ni bi mondo iyud wach nyasaye to iyud roho maler kaeto wang'i mondo onen iwe neno kaka jomoko neno wir wang'i neno marach gik moko pogore ni ok inegi maber ineno marach ineno marach jowadwa nen maber mondo ing'e wach nyasaye moriere pir ibiro yudo ka weche mang'eny biro konyi apako yesu ka jehova haleluya ndalo moko ne ging'iyowa marach mana giwacho ni joyalo joma primitive joma odhier maonge gima gichamo kama gidagie onge ah. eh? mane gichayo joyalo mane gichayo joyalo to mane ochayo joyalogo moko nosedhi e piny jokoling' thi mane onyon liendegi gi jopira nodhi motime maundo nikech ne gidagi yie kod nyasaye ne gipiem gi nyasaye manyalo gik moko duto omiyo ruoth nowegi mondo gidagi e ngima mar anjawo Jalaodikia wacho ni niya, Nyasaye wacho ni in duk, bi mondo ing'iew lewni, ami lewni, bi mondo iwir wang'i, ne bi. Mano duk mar chuny kod duk mar ringruok. Tim gik ma Nyasaye dwaro odhiambo sani. Kadis Laodikia, apara wuoyo kodi, abiro duogo kendo e pawni, to adwa na wuo kodi wach manyono piny. Sani koro wachamo kama ji ok bi hero wato what, what is wrong with that? What is wrong with that? Even if you don't like us. What is wrong with that? Mm, wacho ni onge wakwa e polo be oseteme noteme gi mach moyud ka utiyo oteme gi jo philosophy mohewo oteme nyaka gi jo science moyud kohewo kata joma nokelo corona mondo oneg ji nyaka joma noseng'iewo ne korona bege bege bege bege bege kod kod kod kod lope mane giseiko ni ma ite biro bedo nyasaye odagi ni nitie jogene ma gin ok gin ne tho wich kuodno tho to nitie ji biro tho to ka nitie ma dhano chano mowacho ni ng'ane nyaka tho to ng'ane ma tho ok ng'at nyasaye ibiro neno ka nyasaye biro rito jogene obiro ritogi ibiro neno gi begego ma in imany joma ni iki to kata ka ng'ato otho kata mana kata ng'at machielo to ok otho nikech bagni ne monege obiro tho athoya no obiro tho nikech dhano nyaka tho to misechano ni mondo otho haleluya joturu awe wanyisu mm, sirikal osewe tich e lwetu ni rit rit ok inyalo ritori kendi rit dhogi eh, to nyiero aoya e okoni riti nyaka lip step manyi wiro okwamo kama nene go onge koro bi ka kama kata suti odin hmm, modin nyaka dhogi manyi iketo e, e gineno kata kata kata ndanya ni kama koro ok inyalo nere kamara kama koro bi mondo koro neni ki spiritually nikech oseketi e lweti ni ritri ritri Ritri, no, ma Nyasaye to wacho niya, bi mondo ami mo mondo iwir go wang'i ine chang kama ji ok ne chang biwir wang'i ine gweth kama ji ok ne gweth kama piny ogikie nam iti biro neno ka nam biro barore nikech mipie ng'at mok go gi abak en onge gi revas obiro mwomo kodi gima piny ok ne in nyasaye biro mi ne yie ok ne gima piny neno Yien geno, ibiro winjo ka kori wuotho kama koro kare. Apako Yesu, duong' gi pak gi jalo gi loyo gi teko. Dog ne Yesu. Haleluya. We walamie Nyasaye maduong' kodi godhiambo. Iyudie mo moro minyalo wire wang'i. Iyudie oneno moro mapogore machielo. Iwe wuotho luke, iwe ng'eyo. Ae ng'eyo manono. Ai ng'eyo manono, we riyo dhogi, we riyo dhogi, we keto ni ng'eyo. Yie yie wach Nyasaye, owacho ni en fuwo ne joma lal to en teko Nyasaye ne joma ireso. Yie yie gi fup wach ni, wach ni to ok fuwo nitie, to ni jopiny wacho ni ofuwo, jo-Grik dwaro rieko, eh, to jo-Yahudi eh, dwaro ranyisi, to wan wayalo Yesu miluongo ni Ja-Nazareth, wayalo komanda, jabu ruodh ngima, thuon ja-Galili, jateko, Ine iwinjo Yesuno thuon galagala. Haleluya. Ka iluonge ni wuod dhano to ichak iluonge ni koth Mary. Winji kaka ogalagala. Okoth dhako to wuod dichwo. Yesu magalagala. Ibiro neno kaka weche ne galagala. Haleluya. Duonge pak giloyo ginyalo gi teko. Odogne me nyaka chieng'. Walamie kodi Nyasaye. Amiyo nyingi duong' Nyasaye maduong', duong' odogni kuom sani. Ilochi o iselocho. Erokamano Nyasaye, alamo ni miye ng'ato ka ng'ato mo moro ma ginyalo wire wang'gi. Imigi lewni, imigi lewni mag chuny. Law mar chuny en warruok, en warruok, en warruok. Mo en wir, en wir, en wir. Mondo wang'gi ma iye one gik momiyo nibiro, gimomiyo niwe paradiso kucho. Ibiro mondo ichadgi ne kwadam. mondo igolgi kuom anete kod chuodho kuonde mane gimoke iywagi ka winj maywayo tinga momoke chuodho nyasaye kata obedo ni ng'ato omoke kuong kata obedo ni omoke awach mane en kuong molandore ma waka kwaro kendo maka kwaro owaka nergi kendo adalagi nyasaye biro ywaye gi badi matek badi mane elija oneno wacho daneno gimoro machalo mar dhano Okang koda habria ringi ringi bad Nyasaye osetucho polo. Nyasaye badini mondo ne iluoke pi wang' jomoko. Itim negi maber godhiambo sani. Iloch negi koda wachni duong' odogni kuom timo mage nying Yesu Kristo ma Nazareth. Amen. Amen. Amen. Nyasaye mondo ogwedhu kendo ogwedhu ahinya. Mm, wach bila ni iwinjo kidwaro mondo imbe iyudie eh, ng'uono ma nyasaye omiya mondo awuogo kodi ni inyalo komo gimoro e ngimana kaka ambe akomo gimoro e ngimani nambana mar sime ni oko kanyo isom isom isom wakomre kom gimoro e ngimana kom gimoro e ngimani mondo nyasaye ogwedhi duong' odok ne yesu kristo amen